The Chin Post TV rak zohtu nan dihlak nan kut kan in tlaih ṭhan hna. Atu The Chin Post he Chinram hmun cheukhat khua kan tlawn lio si atu kan phaknak hmun hi Camp Victoria a si. Hika ah kan ram a ṭhumi hi kan chimmi tampi nih chim hau loin nan theihmi CNA CNF kan Vice Chairman 3 Pu Dr. Sui Thar a si. Atu bantukin ka pu cu chim phaw seng a caan tampi lakah biaruahnak caan na kan pek i kan i lawm tuk ti kha hmasa bik ah van chim ka duh. Kei zong kan lawm ve. Asiahcun ka pu mi tampi nih na min cu an in theih dih cucun cu hlan zongah media a tampi na rak lang cang bantukin a hmasa bik ah nangmah na family tlawmpal te he va kan share kho law chim awk ṭhat ahcun na lawm ko hna. Si ka nupi cu Jenila sim bang a si i Borneo ah leng khan an um. Fapa pakhat kan nei i atu hi kum hleiruk a si cang. Kan i hmuh lonak hi kum hnih ah kum hnih le cheuhling deng cang hi. Si si kan lawm tuk le a hmasa bika behalnak le kan kal ko si lo ka pu atu CNF CNA nih dothlennak nan tuah cu a kum in kan tuak sawin kum sawmthum le kum linak kan phan cang i asinatein khuapau dothlennak van ti van zoh si ahcun SAC nih uknak an lak hnu in kum khat kum hnih chung kan luh cuahmah lio a si hi atu tiang CNF nan dirhmun le nan cawlcang ning cun atu lio i nan dirhmun te kha tawinak te in rak kan chim piak lo pakhatnak ah Khuapa dothlennak hi Sianam nih kan ruah ning ahcun khi phun hnih in kan ruah. Pakhatnak cu voi ah atu ralhrang uknak hi khi a hram i phawng dih i um ti lo i tuah ding kha rak si. I kha lawng kha si lo in kha hna pawl ralhrang uknak a hram kan phawng hnu zeilah kan tuah la zeitindah kan ṭhut la timi zong kha ṭha tein biaruahnak kan nei hna cucu cu khat le kam cun charter ti zongah NUCC charter ti zongin an auh i cutite khakha zawn ah khan zeitindah hmailei ah kan kal la ti cu fiang ngai khan ai ṭial i Hawihlan cem ah generation Z pawl nih lam cung i a nau ahcun kan zoh sawh ko rih hna. Mm. Asinain atu bantuk hi biatak tein hriam kan i tlaih lai an ti. Mm. Cucun uh, ralhrang hi a ci kan hmih hna lai. A hram kan bongh lai ralhrang uknak hi an ti hnu lawngah hin hi hna pawl hin biatak tein khatlei kap ah rian ṭuanṭi ding kha kan rak ti ruangah khan NUG zong he khan khi MOU min kan rak thutnak kha rak si khakha khatlei kam ah cun ralhrang he ralhrang cihmihnak lei kam si cun khatlei kam ah kan zoh ṭhan rihmi cu kan Chin miphun nih kanmah tein khuakhan lairelnak kanmah tein kanmah kong ceihphainak vekhamh an zong kan nei bal lo. Hi kan nih kan ruahnak ahcun atu ahcun uh, 2008 Constitution zong cu kan hrawh cang ti si. Cu tikah atu hi uh, kan nih kan ruahnak ahcun pinlung agreement kan rak thut hlan bantuk khakha zawn kha kan phan ṭhan cucaah cun atu hin biatak te hin miphun kan ser lai cucu chin right nation building kan ti cucu cu atu hi a tuah hram a tuah caan si ti khin kan ruah me cu cun khat le kamah ralhrang kan do lai khat le kamah nation building kan tuah lai ti khan atu i khopau do thlennak khi kan ni nih cun cu pahnih cu hmun khat ah kan kalpi lio si si kan lawm tuk le atanai ah kan van chim cang man tuk khan sin a sin f cu NUG he biahremnak ṭha te tuah i hmunkhat ah ralkap a do ṭimi kan si tiah na van ti man tuk khan kan chimmi mi tampi nih kha biahremnak nan van tuah meeting pakhat le pakhat karlak ah hnatlaknak nan van nei ah khan an ti ṭhanmi cu hlan lio chen pinlung agreement man tuk khan mu Kawl nih hin a kan hleng ṭhan te sual hna maw timi tampi khi thinphannak hi a um. Le hi kong ah hin te nanmah CNF lei nih NUG le CNF karlak ah nan biahrennak ah hin kha bantuk a si ti lonak hnga ding khan mu zei bantuk biahrennak tete dah nan neih timi te kha a poifinnak in rak kan chim kho lo. biahrennak timi cu te kan i duh chukmak ko. kan um ṭi lai nun chung kan um ṭi lai ti in uh, Bible catlaih le biakinn ah le mi zapi hmai ah uh, barhennak a tuahmi zong khi a chezon in ṭhen ko le cucaah cun a biapi cemmi cu atu tan zong ah hin kan ti lengmangmi cu kha kan biahrennak kha cu khi zeitluk in dah an van zulh lai. Hiti ning hin a taktak ah an siter lai maw timi cu zakhat ah zakhat zumh kan zumh ti nak si lo. Cucaah cun a herh bikmi cu khi kan ṭhawn hau. A bikin CNA kan ṭhawn hau. Kan ṭhawn lawng lawng ah kha biahrennak kha khi kan fehter khawh lai. Cun cu berhen ningin a si deuh a si zong le kan duhmi kha kanmah duhning te kan chuahter khawhnak ding ahcun kan ṭhawn hau kan ti lengmangmi cu cucu si le cucu biatak ding tu hi CNFCNA kan ser cuahmah lio kan sak cuahmah lio nak cu si. Si ka lawm tuk le biahalnak dang lei ah ven kal si lo ka ti hin biahalnak he kan hal thluam ko lai nangmah zong ne ruah zira kan thiam lo a le ok than ko kha na kan le te ko lai asia chun atu ah hin ami tampi ni an chim ton mi cu tu atu tiang ah hin chin chin ram chinland government

nan duh miphun kha zei bantuk dah a si timi kha nangmah rak kan chim kho lo. Um, si government ka tuah ti cu ve khi a foi ngai ngai abana be kan zo season NUG pawl MP pawl hong chuak chon hitale atuan kho ding mi an selai am van ti le government kan form an ti le cucun a chuakmi ko asinain cozah pakhat kan ser lai kan ti si ahcun kha cozah nih khan kha i amah nih a ukmi hna kan tila cu kha mipi ca pawl vialte kha le atu dothlennak tiang khan a zoh hau i atu cozah hi voidang bantuk a kel cozah mu stable um cangmi cozah si loin dothlennak cozah hoilan cam ah a si hau zorong te cun dothlennak cu kan tuah hmasa cu cun pahnihnak cun hi cozah ahhin a biapi tukmi cu khi leadership hruaitu sinak hi hruaitu nih hin hawi hlan cem ah khi atu i kan Chin miphun i kan ruah ning bak le kan lungput khi kan i timhmi pawl vialte cungah hin hi cozah nih biatak te hmai kai thlak lai ti hau. Abana bia ah Chin Nation Building kan tuah lai ti zong khan a hruai ngam bak ka hau a kalpi khawh bak ka hau khater riam ah dothlennak kha dothlennak ni ni a tuah cuahmah mi cu hriamtlai bu an si kha hriamtlai bu pawl kha a hruai khawh na bak hau cucaah cun cu bantuk leadership cu bantuk hruaitu A si hau. A cozah ka mu pakhatnak ah. Cun pahnihnak ah cun atu cu uh, dothlennak kan tuah cuahmah tikah ah kan ral kan doh lawng kha silo kan mipi kha a kilveng khotu ding si hau. Cu pawl kilvennak ding cu pawl doh khawhnak ding zong a herhmi hriamnam zong kha a zaal khotu ding kha si hau. A chuahpi khotu ding kha si hau. Cu ti si lo i um, cozah kan form ti lawng i khi amin lawng i ken kan cun a si kho lo atu NUG zong zo u hoihlan chama cozah cham kan form phot le batak te in hriamnam kawl bak ko an PDF pawl zong batak te in nihin ni ka theih ning tiang se cun a tlawm bik thonghlenga hronghrang hriamnam thonghlenga hronghrang he PDF pawl an pek cang hna CJDC zong hi zakhat an van pek ve hna. A kha bantuk khan vai cozah a tuah ve ka cun khatiang kha mawhphurnak ṭuanvo a lak khawh ha. Cucun kha kha kha hriamhrei kong ah mu. Cucun a pathumnak ah cun nihin ni ah hin biatak tein cozah kan tuah la kan ti si ahcun hawi hlan cem ah Atu nupi nih an van ton cuahmahmi harsatnak Mirang holh cun humanitarian uh, crisis kan tong. La hi pawl vialte hi khi a hmaithlak bak hau. Cun pahnihnak ah nihin ni ah kan duh zong duh lo zong kan chim mipi hi ti khi an issue simi he ngandamnak lei fimcawnnak lei kong hi khakha biatak tein a tuah khawh fawn hau le khakha ngandamnak lei kan ti tikah cun abanabia si-inn tiangin cun khi health center tiangin mobile clinic okha tiang khan cun khi ato khi hei chim chap ah cun kum nga tang i vaccine tiang se se zei tiang se khapol vialte kha zoh chih hau ding mi kha si cucun ni ni cun ral kan van te thluahman hna kan te bantuk in kan mah kan control ria control area um cang le hei ti kan thei kho thawk ah atu a tlawm bik khuazang ah hrawng ahcun sianginn an on khawh cang i kha bantuk sianginn fimcawnnak lei pawl vialte herhmi van tawlrel piak kha vai a rian bak ding kha si kha cawlawng hla local administration zoh chih hau cucun judiciary biaceihnak lei zoh hau judiciary ai tlaimi uh, law enforcement agency kha nei hau of toinak cun police te hna tiang kha an van nei hna hau cun CDM hi thonglei li kan um hi CDM zong kha ah hiti khan cheon that lo tika van zohkhenh hna na cupor vialte a herhmi finance zong kha mawhphurnak ai lak chih hau le dothlennak cozah a si bantukin cu hlan bantuk i cozah ka si lai le khatin cutin ka um lai ti ka si loin dothlennak cozah a si caah khan amah tein khapol vialte kha ai kawl khawh hau ai kawlmi si hau ai damhmi si hau cucaah cun kan nih kan duh ning ahcun pakhatnak ahcun atu cu dothlennak cozah a si lai cu ahcun dothlennak ah herh herhmi pawl vialte le dothlennak chung i kan mipi zohkhenh pawl vialte ṭuanvo a latu ding cozah kha chuak seh ti kha kan duhmi cu si ko. si kan lawm tuk atunai kan van chim le chinram cozah a dir ding ni at

hi Chinland government sernak ding ah hin a tlam tling khun hna i Chin miphun kan thi hruainak ah hin olzang tein ka thi hruai ko hna tiah nangmah mm. hmuhning te kha kan chimpiak lo shi do thlennak cho sa si cha kan te mm. ka do thlennak pak a hi do thlennak ka ai tel tum mi pol vialte kha mm. khana ni khana he khan choza chu form hau la khatalai kama MP zong cu an biapi zeiruang te cun hihi mipi nih thimi an si caah khi kan cozah dotla a si khawhnak ding ca khan an i tel cu herh cun pahnihnak ah cun khi atu ah ralhrang uknak duh loin a hong chuakmi political party pawl zong kha an i tel her cucun vai ah CDM pawl ah CSO CBO pawl zong an van i tel her cun nihin ni kan dothlennak ah Hiti kehbapi ngai phaisa van kan chuahpiak tu cu ramdang a ummi kan Chin miphun an si. Le hi hna pawl i khi hi hna pawl i dothlennak an i telmi zong hi kan upat hna hau. Okay, recognize and respect kan tuah hna hau. Cu cacun hi um, cozah lak zong ah khin an van i tel ve hau. Cu cun, okay, a biapi cemmi cu dothlennak cozah a si bantukin hriamtlai bu fek te dirmi hriamtlai bu pawl zong hi hi ka chung han an i tel hau colong lawng ah cun atu na ka chim pawl vialte kha an tuah khawh lai tiah ka ruah si ṭha tuk le atu dai kan behelnak theo a khat rinti u si law atu tiang ha khopau dothlennak avan ot i uknak lak in kum khat kum hnih chung kan lu choma lio si tikah si si

Hi tikah hin kan MP pawl hi atu Dayo dothlennak ah hin kan va theih lo zong kha a si kho men na tein kha kha cu kan pal si si le kan ngaithiam hna se law atu tiang hi an mui hmuh awk hi an um tuk lo ti khing si le hi tikah hin kan MP pawl le sinep pawl sinep kan pa le hna nan karlak nan le pehtlaihnak hi pehtlaihnak ṭha hna nan nei maw pehtlaihnak fufang nei lo in dah ka ti hin amma um khi kalei ah an um ko dothlennak ah an te mah CNF kan pale sin ahhin zeitluk tiang in dah kan MP pawl nih hin thazaang an chuah ve timi kha chim awk ṭhat kan chim piak law. si MP hnih khat hi cu atu an mipi sinah do thleng mi hna sian an um ve ko kha kha cu fak an um ngaingai he khat le kam ah an kum lang khua zong selai an ngandamnak zong tlin lo selai cun an khuan ram ah mok ṭhat lo ruang zong selai le Aizawl zong ah cun an um sek le ve len hna le um khat le kam ah uh, kanmah he hin khi uh, chonbiaknak tete khi cu om pa i khi formal i chonnak si lo khin mu informal i chonnak khi cu uh, he um ve ko I atu vai kha nan chim bantuk khan i dothlennak cun kan tuah cuahmah ven ti kun nain mipi aw kan ngaih tikah cun mipi nih hin vai khi kan sin te hang umpi hna selaw a si lo ah Okay, kanmah hi Hong mipi aiawh taktak khin um, dothlennak tuah hna selaw ti khin du an MPC nak i tuah selaw khin mipi i aiawh tu khin dothlennak ke tuah hna selaw a cu hi ka theng ka ka theng num la ti kha selo in dothlennak han mipi aiawh in tuan hna selaw atu cu MP sinak khan vei an ṭuan tikah kha karlak te kha kep cu um rua tiah kan ka ruah. Si si, ṭha tuk, lai kan lawm. Belnak dang lei deuh ah van kal cang usih law. Atu tiang kan Chinram kan zoh si ahcun atu bantukin kahdohnak a hlan ah a rak um tuk lem lo. A daihnak hmun ram ah

ah kan dirhmun timi te kha rak kan chim piak la si cu kong van chim ahcun tlawmpal te hnu van kir sala mu pakhatnak ah cun 2006-7 rong khan ka rak ti le mong mi cu hriamtlai phu EAO timi pawl nih hin atu i nepi ro hei ti ko sala nepi ro khi hninh dingmi khi nepi ro hninh dingmi strategy hi kan nei lo a tam deuh ho pun kan timi cu kan kan ram kilven le kan miphun kilven kha kan tuakmi si le tutan khopau do thlennak cu khi ralhrang uknak ralkap kha an hram i bongh i hlonh kha kan timmi si le khatlei kam kan chim si cun nepiro vanhin kha si loin nepiro kha kanmah nih ke kan lak lai tinak kha si ko le cu cu bantuk kan tu a lo cu bantuk stage kan nei lo te ka ralkap he kumlinga kan i chon na kan i chon tikah khi ralkap nih khin khi anmah an seremnak pin lonh khin ka bia ngai in kan tim lo la cu cu cu cu cah cun atu tan i khuabau dothlennak cu neipi ro ṭhutdan kha va hninh bak kha si ko khi zei kan ti lai cu cah cun ke kha tiang kha kan hei itinh mi khi va si la kha te ka minung tampi nih vei ral cu an thandernak cam ah hin vei nam va tuk ding hna si le vei hi ralkap pawl hi negotiation cabuai cung i van phanh i biachim hi an thadernak cem si hi nang kal lo kan ti i kum nga kum ruk chung ka zoh tikah a si lo. Cucaah cun a cheukhat pawl nih cun hriamnam le an tha ṭhawng tuk tiin rak ruah. Le kum sawm sarih chung ralkap hi an rak ser vemi institution si ve tikah a lenglei zoh cun a ṭhawng ngaimi lo. Le kha tikah Hrih ral kan ti tikah hin ralkap kan ti tikah khin a bik in khi hardware le software team phu pahnih ah khin ka hei zoh. Pakhat cu hriamnam lei zeitluk le anmah karlak ah hriamnam le uknak le lungrualnak hin nei timi khi mu. Le khatlei kam ah an ralkap An ralkap karlak hi a cung cang an i pehtlaih ning, an ralkap pawl i an lungthin put ning kha kha zoh kha hau. Le a si, khat le kam ah kan zoh cun a hat uar hriamnam le zong ṭhang tuk. Nain khat le kam kan zoh cun an ralkap a sawp uar kha atu an vai khi a derdzak. Raltuk duhnak lungthin zong nei lo, kha pin ah an ralbawi le cung pawl i an lungfahnak hi ti bantuk mu cun an rakap chung ah hin lungrualnak ti te tak zong hi duhsah tein ṭum chin lengmang cang le cu cu cu kan van hmuh khawhmi hna si le cucu hriamnam cu nei lengluang ko hna sela kha hriamnam lak in ral tuk duhnak lungthin nei lo ahcun kha hriamnam kha vai kheh zei kan ti la zeihmanh lopi khi va si ko timi kha mu i atu bantuk dothlennak ah hin an zoh mi cu a bit cun khi phunthum train of war kan ti le phunthum khin hmuh khi si le pakhatnak ah cun khi uh, atu ah a lenglei minung pawl nih kan hmuhnak ah cun kan thokka te ah cun ralhrang le kha a cung an um hmm. kan nih hi kanmah le kanmah i kilven fangfang khi kan si hmm. asinain khakha duhsat tein avan i thleng le vai equilibrium ai rual mi kan aphan ti si hmm. checun kha equilibrium khan hola thong deuh khakha van kal ah khan a teitu kha chuak i cu tikah khi mithiam pawl nih an zoh ning ahcun atu ah hin cun khuatte lei vialte hi cu ralhrang nih an kal kho ti lo i khatlei kam kanmah lei phu nih hin ṭha tein an control kawh cang cu cuti cun pakhat pahnihnak ah cun atu ralhrang pawl hi khi offensive Si ti loin khi um defend ah an kal cang ti khin an hmuh. I khuapi lawng kha biatak tein control khawh ding khan focus an tuah cang. Khatle kam eh, khakha dirhmun an dir le uh, an ma an survive khawnak ding an nun khawnak tu ding hi focus an tuah deuh cang ram pumpi zeitin hla ka control ko la tinak kan mu kan phan tikhin an hmuh ning cu si e atu ah hin an van ruah ning cun equilibrium kan rual ai rual cang tikhin an hmuh le la hi equilibrium hi a hin khi khoi ka po hin chang sau pi la la kha kha a tawi voi kha caan tawi lak khawhnak ding ahcun kanmah EAO le atu bantuk PDF CDF bantuk biatak tein rian an ṭuanṭi khawh ahcun a caan tawi lai an ṭuanṭi khawh lo ahcun a caan sau lai ti khi an hei hmuh ning cu si le si cun ralkap pawl zong hi a hlan ahcun offensive in an ummi kha atu cu defensive ah te defensive ah hin phun hnih in active defense le passive defense tiin a si le act vai kha atu hi active defense man khi tu ti lo khin passive defense deuh le ah duhsah tein van i ṭhil ti khin atu nihin ni i dothlennak

ram mipi kan lung ai rual tuk cucun anmah kawl lila hmanh pdf in an dir i ralkap an tuk cang hi cu ol tein kan tei ko la tiah an rak ti latu cheng nan zoh si ahhin rengkun man vile hi ti bantuk copy ngan pawl hi cu a hram bantuk khan normal tein khi a kal ti khi mi tampi nih an chim ning si li hi tikah hin kan mah tlang cung lawng pei Tlangcungmi lawng pei kan tuar i fahnak kan in ko cu anmah kawlrawn lei thomthom cu dai tein pei um ko hi tiah mi tampi nih an chim ve. Le hi kong ahhin ka pu nang cu hika ACNF ah hruaitu pakhat dirhmun na si ve nakin NUG he zong pehtlaihnak nan neih bantuk in Kawl lei PDF hna an cawlcangh rih lonak a ruang le atu tiang ralkap zong hi anmah si khawh tawk cu an doh ve ko nain duhning tluk in hma kan loh kan ti la cu hi kong ah hin chim duhmi na nei ṭheo ai dah ka ti kha rak kan chim piak la si vai khi pdf zong khi zo lo ti hoi hlan chemra kan thon ti hin meithal man nei lo chu ke mai long do ho ai di mai te khin do an do gun ha chu an nei mi ni ka do ka kun ha chu le atu nai hrong hrang abi ken February March April May hi zo ulo Batak tein meithal hmang ve cang cu. Le kha kha kha khi van zoh khi hau pakhatnak ah cun pahnihnak ah Rangkun le Man le hi mipi nih hin a dai ko an ti le Rangkun le Man te le hin voi dang i zei kan ti la rakap an hmu bal hna maw? Atu hin teh ralkap khi le palik khi cu hlan nakin cu hlan bantuk in mon chiah hna maw khanak tam deuh hlan chia le khi tlaihhrem bu in khi an daihter ma si a si lo cu hlan bantuk si tak in hla vai apalik so long mi mo atu hi rangkun khi an control ko man le khi an control ko kha kha question ke khati khan ral chu kan zok tika khan atu ka van chim ban tuk khan ral kap ni khan copy control kho long ba ka focus ke betak te nan tu anti sun an rakap kan palik tampi in chiah hna la le caan zeimawzat cu atu bantuk khan an van control khawh tak ko la timi ka mu le asinain atu bantukin dothlennak a tuahmi pawl nih khuate lei duhsah tein anmah zong bill up an van tuah ve khopi le duhsah tein an van kak a si si ahcun atu bantuk hin an control hu hnga lo le kha tikah 2021 hlan February na kan hlan in bantuk in maw vai ralkap le palik hi an rak um maw asilo ralkap le palik nih batak tein hlah an ti bu khin atu bantuk khi khi a kel khi a lawh timi khi kha kha kha pakhatnak ah cun mipi nih ṭha tein zoh le chonh khi hau cun pahnihnak ka khi angcungmi lawng kan tuar ti kha a si lo atu sakain zo atu makoi zo man le ṭaing tiang khi zoh u khi a a kawl zong batak te nan tuar la kha kha zeirong hla si ti si ahcun atu baka hin khi hi ral hi at tei lo a si ahcun ra min awk hlai long sa lo ra kap dik lak pi a institution pi khi vai ta in pur bantuk a pur ding si Kha tikah hin khi zei tuah paoh khi ngamh ko cang cu le khi ruru rara in thil kha a tuah thluahmah ko le kha bantuk in ka tuah tal in ka ṭih hnga maw cu ṭihnak cun ka tei hnga maw ti khin atu hi a kal cuahmahmi khi si le khi khi van zoh ṭhan u mu hi bantuk ral kap nih uknak a lakmi paoh ah hin hohlan cem ah cun populist agenda kan ti le mipi duhmi khi zei le kan tuah khawh hnga timi khi an zoh cu kha tikah hoihlan cem ah sianginn ṭha nawng kho lo cukhawh cun vai kha covid mualpho kan um di kha vai kha vai kha tuan tuan mit tuan tuan kan tila chu July June August September tiang kha kha khan avan tho hoi le vai tachien avan ti le kha khan khi mipi nih an duh rual la ti mi khi atu athloma le atu mi poh kha khi a success lo a hlawhtling lo la cu cha chun atu kha vein khi a van tuah ku chu khi ru ra ra in khi vei thazang hmun bakin hriamnam hmun bakin khate khan rangku te man le te kha control ai tim asina in vei ni chiar ngotin khi buainak tete cu hung chok peng ko khi a le khi khi khi zoh thiam ding khi si ti khin ka ruah si ka lom tuk le kanmah chindam kong lei deuh ah van kal cang u si law atu khapau do thlen nak in kan ni chindam kan zoh si ahcun miu ne lei pengtlang kip in CDF tiah le van dir cio a si i hi tikah hin Mi tampi nih an ti tawnmi cu kanmah miphun khat kan si ko zongah hriamnam a za tawk minung thazaang a za tawk kan neih kan neih hnu ahcun hmailei ahcun hihi kanmah le kanmah hmanh zong hi ai ral khomi dirhmun kan phan te sual la ti hi an phan ciomi si cu han ahcun tam u CDF cu CNF ṭhithruainak tangah a um kalmi an si tikah atu tiang CDF dang hna le asine karlak i mu nan i pehteinak hi hmailei ah khi bantuk tiang khi a chuak sual hnga maw timi kha mipi nan phanmi si ca kha kong ah khan ka pu nangmah nih chimfian na duhmi um sual ah cun kan chimfian hna si cheu li cheu thum si dip pawl cu voi ni sian am fuinak tang kan kala ti kha se ko e zeron la si dep zong hi a ṭha ko ti kan rak tuah ti si si ahcun khi dothlennak tu an duh cio pakhatnak ah pahnihnak ah kanmah CNA bantukin ralkap taktak in khi dun le dan karlak khan um khi um khah tampi nih an hreh ngai. Asinain kannih nih hi hna hi thazaang ṭhiam an si. Cuacun cu bantuk chuahlonak hnga dingah tiah ṭha tein biaruahnak le biahrennak ṭha tein tuah hnu ah hin khi CDF hi zei kan ti lai aa cawlcang ding a ṭha ko tiah khua kan rak ruahmi khi a si. Cucaah cun khat le kam ah van chim ṭhan ka duhmi cu CNM le CNA a ṭhawn lawnglawng ah khan atu bantuk vaikham hi hnuhmai le a cang te hnga maw kan timi ka ti kha kha kha vai kan kham khawh ding khi si cu caah cun CNF CNA a ṭhawn dingmi kha a biapi tuk a biapi tuk e cu lo ahcun nangmaw kei tiin ke zuanhnawh zong kha kan i zuanhnawh kho ciomi khi si pakhatnak pahnihnak ahcun ke atu bantukin ke kan Chin miphun vialte hi Chinlen chungah hin pumpak in siseh ke uh, miphun ke track zong kan si selo ho po dotla le ke um serem tin uh, um kho ding mi structure kan tu hau cun kan operation procedure zong kha

khi serem tein an um khawh lawng um khawh kha mu kha kha kha lawng lawng ah khan hiti ka ruahnak ah cun khi kha bantuk buainak zong kha um lai lo ti kan kan ruah la cu ca cun hmai le kan kal ding mi ah hin miu ne ta tak hi base kan tuah lai maw miu ne atu miu ne nih hin te atu bantuk ka chim mi kha khi a ai aw kho te tak maw a kha pawl vialte khan ṭha tein kan i ceih ko hna lai eh kha kha kha a pahnih nak ke ka van chim duh mi cu sia si nong ram tuk le hi kong le deuh han kan ṭhan ko si lo nai a kan thei mi cu

nanmah nih nan ruahnak kha rak kan hram kho la si zeiruang zeiruang ah dah hi hna pawl hi si timi kha ṭha tein zoh hau i atu hin ralhrang he bak hin ai pehtlai mi si ralhrang bak nih an bawmh hna kanmah CNF lawng hlah khuapa dothlennak tawmi pawl vialte a khi kah dingah atu ralhrang he khan ai bawmmi rianṭuanmi an si cucaah cun an hram kan bongh hna la hitin kan vai duhsah duhsah in khi um lo lak kan tuah hna hau Kha kha kha ralhrang he ai lo bak khin kan zoh hna hau ko. Tha tuk kan lom tuk. Le atu hi Chinram dothlenak khopau dothlenak kan van zo ah hin CDF zong cu tunai khan kan chim bantuk khan tampi cu van dir cio a si. Nai te khan thong kan thei mi ah khan Maryland Defense Force timi MDF le CDF Mara timi kha kaphnih karlak ah i hmuh thiam lonak um i thi lonak tiang zong kha a cang ti kha kan theih ning a si. Le kha kong ah khan te hihi CJDCP nih khan le CDF Mara timi lawng kha chungtel ah khan a cohlan tikah MDF kha a cohlang lo tikah hihi MDF le CNF hna he teh kar lakah i chonbiaknak hna nan nei maw cucun kha i a cangmi kan hnu te a cangmi thi lonak a cangmi kong khan teh CNF nih aa zei kan tila tawlre pinak hna nan nei maw timi te kha rak kan hram khol lo si hoila chama zeruang la mara khan pahnin an i ṭhen timi ahcun MDF pawl kha Facebook social media tampi na hmuh ko lai an army chief nih CDM tu a zong hau lo a kap zong ka hau lo kha pakhan dirhmun ka si le an hnu lei ah hin ralhrang he rian ṭuanṭi pawl ralhrang he rian ṭuanṭi mi nih an tlaih hna ti kha cu a van fiang ngai i kan hnulei i khaite khan khuachung in van luh i um khi mi nunnak liam tiang a van chuah khan hika hin kanmah sianabelei nih hin kan rak kan thlah hna i kan timi hna cu atu bantuk nan buainak hi thihnak tiang a chuakmi kong ah nan ram hlan lo chung cu vai ah khoika man a chuak ti hlau nan mah nan khem te kan um cu tin nan um lo ahcun tiah ṭha tein khi bia cu kan hei chanh hna. Mm. I si remnak cu kan tuah ko lai ti khan cun an kan leh le mu. Ah. Eh, an tuah cang ma tuah cang lo cu ka thei rih lo. si ka van lawm le bidang deuh ah van hal ṭhan ka duhmi cu ka pu atu tiang ah hin

kan Chin mipi nih hin ramleng a ummi a bik in kan Chin mipi nih hin hi dothlennak ah hin zeitluk in dah thazaang kan chuah rih a herh i zeitluk in dah kan i pek rih kan i pumpek rih a herh timi kha nangmah nih va kan chim piak law. Si ramleng lei hi organism phaisa tom khin hmu na phaisa lawng khin hmu na cu lawng si lo ruahnak ṭhaṭha zong tapim van chuah i kan ka ti lengmang mi cu CNF nih kan rak i timhmi rengreng ah hin dothlennak khi khi vai national movement khin mipi dothlennak khin kal seh ti khi in kan tuah lai ti kan rak ti lengmang i kum sawm thum ranglo kan tuah hin atu tu hin mipi he na reh dih kum sawm thum kan tuan hnu ah cu caan nihin ni han cun mipi dothlennak taktak kha si mipi kan dihlak bang kan ditel le kan tuah e ram chung lawng mipi maw sala ram leng tiang ummi kan mipi tiang nih atu hi dothlennak hi an van an van i tel hi si e ka zumh hna ralhrang kan tei lo hlan hi cu atu bantukin an lung ṭhawng ko lai tiah cun chimh ka duh fammi hna cu tutan khuapau dothlennak he donghnak si ko seh kan raltuknak ah zeruang te cun min online in kan tei sia cun amah duhning in khi atu constitution uknak hrampi khi i tlaih khin zei bantuk election a chuah zong ah thimnak chuah zong an mah ralkap le ralkap ṭantu nih cozah si peng dik in tuah ni tim na cu tang cun zei khi a ngah ti lo e cu cha cun kan tei hnar hrim ha an mah lei nih an kan tei a hin cun zeitik hmanh zong ah hin khi kan lu kan tong kho ti lai lo kan miphun zong tlak in an kan tuah kho lai cu cha cun vai tutan hi vai khi kan tei hrim kha hau cun kan tei kho la ma ti tei kho to atu nai hmasa deuh zong ka van chim cang kum khat le ti hmanh ah atu hi difen in vei anmah tu kha difen ah an hong phan cang le kan nih tu hi atu hi equilibrium ah kan um lio si la cu cah cun kan chin mipi abi kan ram le mi ruahnak se se phaisa tha zong se ruahnak tha zong se van tang chin thlop ma ko hna sal aw ka du ko Cun hi dothlennak hi khatel kam cun kan te hrimhrim hau kan te lo cun kan te chin fa par tiang sala lo vawlei a dongh tiang hi hi ralkap uknak hi a hmun lai i a cheukhat pawl nih zei ruangah dah min aung hlaing nih hin khi ralkap nunnak hi a lak hnga amah hi president ṭuan a duh le si ko an ti le pumpak khi nan hmu a si lo a ralkap hrimhrim khi as a institution an dihlak pi khin zei kan ti lai khi hi atu union bama hi kan mah ta si ti bakhan an hmu ko cu cun 2008 constitution hi kum hlei thum bak an ṭil le hi ah hin ti zut lo a zei bantuk hong chuah zong ah kanmah nih hin vai kan tei peng la le kan uk peng la ti khin an rak tuh mi si ko asinain an rak i ruah lo ning tuk in thil kha hong um tikah 2015 election lio i NLD a tei ti hmanh lio ah khan tuan duh

tuk zeibantuk thil a chuah paoh ah zeibantuk thimnak zeibantuk zongah ralkap nih zei khi le amah le a bawmtu hna nih zungzal te peng dingmi system pakhat in tuah le le cutin ning cun hi Union Bamar hi kalpi timh ca hin khi a tura hi cu kan tek hrim hau cu cah cun ho paoh lungṭhong in um khi kan ti khawh cio in ṭuan ding zong kha mipi dihlak kha van sawm chap zong kan van duhmi khi si. Asi ahcun biahalnak dang lei deuh ah ah van kal usi law atu noi ah na van chim cang bantuk khan atu ahcun amah ralkap tu kha defense in defensive deuh khan an um cang tiah na van chim bantuk khan tuan deuh ah kan nih kan Chin ralkap he kan zoh si ahcun piochia sanhit deuh in ral kan do le Hi pi hmailei ah hin teh kanmah Chin ralkap nih hin zei kan ti la tlaihsit tiang hin raldohnak ding ah hin thazaang le hriamnam kan nei maw timi hi va, va kan chim piak chih la. Si, um, atu i ral atu chomah mi hi kanmah Chin miphun lawng kan si lo. Atu Sikain le Makgui ummi pawl vialte zong nih hin kanmah hin kan bochan. Bikin CNFC ne hi. Le cucu atu i vai kan Chin khuapau dothlennak i hriam ai tlaihmi bu he le atu i PDF pawl hin cuticun kan kal ṭi lai i ngepi rawk kan lak rawk cu ngah bak lo cun a la kho ding dir hmun ah kan dir fawn ko cun hriamnam a chuak thluamah ko okay vai atu kum khat le cheu chungah zeitluk hin hla okay duhsah tein atu i har le fe te van thawh cio mi phaisa zi hin atu hriamnam hong chuk hlom ko le hriamnam cu hriamnam a hrin ṭhan cu ti cun kan hrin ter thluam ar lai khatel kam ah a leng leng kan kawl lai khatel kam ah hi hriamnam in anmah sin in lak in

hmun cheukhat tlangcung hriamtlai cheukhat thazaang ṭhawng deuhmi cu anmah te hin meithal hna khin a siam ti khi theihning si le mi tampi ramdang zong nih khin Facebook cu hmai te bantuk zong khan article hei ṭial tonmi cu kanmah sin app nih hin meithal siamnak se yungpi tiang kan va neih khawh lo zongah khin zengkuan kuan tel hi cu i siam kho si law kan ral tuknak ah hin tampi hma sawn hna le tampi an bawmchan hna ti khi kan chim tawn mi si le hi kong ahhin te sin app nih hin aa tolremi hna nan nei maw timi kha van hal kan duh se midang zong nih an nei ve cio le CNF zong nih cun neih chai zuam lai cu si si si lawm tuk le kan beruhnak zong a sau pa cang atu hi mui lei zong a pan cuai mai a donghnak lei deuh ah khan men kal ko u si law A donghnak lei ah van in hal ka duhmi cu atu ka pu sin i ralkap ne ṭhithruainak sin app ne ṭhithruainak ah hin aa a bikin ralkap ṭhithruainak ah hin atu nan camp kan van pal i aa nu nungak no te zong kan hmuh hna nu tampi kan van hmuh khawh an si. Hi tikah hin Ralkap pakhat dirhmun in nulepa hi hika hmun hma ahhin reng hei ti bantuk yathu ahhin le rianṭuanmi ahhin tlukruang te in nan zoh ko hna maw thleidannak hna a um sual maw timi te kha a va kan chim piak la. A rual te khin kan zoh ko hna. Dothlennak ke khi a hrang tuk mi se le nu nau nih hin ṭuan khawh lo ti khin ruah an tuan khawh mi tam tuk cun front line i ralkap pakhat ral tuk khonnak tiin a hnu lei hin minung pali nih khin a herhmi rak tuah piak hau cu cu cu formula si ko le cu cu a hnu lei tuah piak ding mi khan ni um lo pam lo hupau ni tuah khawh si si ka lawm le donghnak lei bik ah van kal u si law atu kan Chinram kan zoh si ahcun khuapau dothlennak SAC nih uknak a van lak bak khan kan mino tampi cu ramtang ah kan hriam kan tlai la ti ai kaa khem zong ah minung zathum zalipi voikhat tin ṭan pek ah tinṭan nan rak pek hna i minung thong tampi hi kaa hmun hin tinṭan nan dih ti ko si le kumpi kumkhat chung kan van zoh i atu kan mah Chin Post zong CDF khem tampi Thantlang a bik in Thantlang CDF battalion kip kan van kal tikah

khi innlei pumpak mah zawn ruah caan si lo kan ram le kan miphun caah kan ruah caan bak si i cun khat le kam ah a Malaysia na del ni na kal le cu cun ram nang kal um la lo cun kha bantuk ruahnak lungthin neih kha Okay, treason ram le roitu dirhmun ah kan dir ti kha i thei hna seh cun kha bantuk umkal khawhnak ding i a tuah piaktu hna zong kha i ralring hna seh ka kha lei roi

thazaang kan cuah chinchinnak hna mu kan Chin mipi hna sinah a donghnak bik ah biacah na duhmi te kha rak kan cahpiak chih law. Si pakhatnak ah cun hi kan Chin len le kan Chin miphun hi kanmah nih kan kilven lo ah kan sersiam lo ah aho nih dah a sersiam lai? Cucaah cun kanmah nih kan kip ve hna, kanmah nih kan sersiam hau. Vawlei pumpi theih miphun pakhat kan si ve, nation pakhat kan si ve timi kan dir khawhnak ding ahcun kan dihlak khin ṭuanvo kan nei dih. Miphun dang nih kan tuahpiak lai lo. Party dang zong nih NLD zong nih kan tuahpiak lai lo. USDP zong kan tuah piak la lo kanmah te bang kan tuah hau cun pahnihnak ah riantuan kan duh ko na ine hriamnam lo eh zeum lo eh hriamnam cuk kan kawl ba khao aum cian zeitik man ah dothlennak kan tuah kho lo a um lomi um khawhnak ding kan i zuam lo kan kal hna pathian nih thlua an kan chawt thloma le duhsah duhsah in kan ni thloma kun hai teh cun a pathumnak ah cun mipi kan kan tem tuar kan in tuar se ke nu nih nau an van neih lai ahcun ngan fah kha si a tuar zong tuar tak kha i kha ngan fah lio caan hi kha bantuk tuar khin atu zong hi khi an van tuar lio te si kan mipi zong van in ram na se thaizing timi ni ni khata chun kan ram fel ko lai keimah pumpak ruah ning lamang na cun caan zong

kan um lio a si caah ka pu zong hi meeting na tampi a nei i a man lo ngai in a um cu lakah a caan tampi lakah atu bantukin biaruahnak caan sunglawi a kan pek i a cungah kan i lawm tuk ti kha a donghnak bik ah van chimchap zong ka duh tuchun kan biaruahnak cu hi vian kan dongter lai i zeicatiah nikhua a tlai chin lengmang caah ka pu zong a bai din zong a duh lai caah hmailei tu ah Pathian nih lamṭha kan hruai si ahcun atu bantukin CNF chungah kan pale hna le Senate chungah kan ralbawi cheukhat hna zong The Chin Post nih ton biaruahnak ngeih khawh peng kan van i zuam lai i hi bantukin kan pale hna le kan ralbawi hna nih an biachimmi mipi sinah an chimmi bia pawl hi rak ngeih le rak theih na duh si ahcun The Chin Post kan Facebook page si like le share rak kan tuahpiak law kan YouTube channel zong subscribe rak kan tuahpiak ve tiah hika hmun kan sawm hna keimah kamin cu salai simui phongcin za ka si nan dihlak cungah kan i lawm